Merħba sinjuri, nilqgħuk għal programm ieħor ta' Gourmet Challenge. Illum se niltaqgħu ma' żewġ parteċipanti li se jsajru għat-tielet u forsi l-aħħar darba tagħhom. Infakkarkom illi Gino u Adriana għadhom ma sajrux għat-tieni darba u għalhekk ma jidhrux fuq il-klassifika għalissa. Nixtieq nirringrazzja l-isponsors kollha, il-Corinthia Group tawetni rigali li se jintrebaħ fl-aħħar tas-sensiela, fejn ir-rebbieħ se jkollu l-opportunità illi jagħżel jew li jkun apprentist fl-iċ-ċeni tal-Corinthia ġewwa Malta kif ukoll ġewwa Londra, jew jagħżel vjaġġ lejn Londra fejn se jkun qed joqgħod fil-lukanda lussuża tal-Corinthia. Ma' dan ir-rigal se jingħata wkoll mini cruise fuq l-MSC Grandiosa mogħti lilna mingħand Hamilton Travel. Meta niltaqgħu ma' Daniel u ż-żewġ parteċipanti biex naraw x'għandhom fil-kaxxa. Ibqgħu magħna. Merħba sinjuri, nerġgħu nilqgħukom fl-istudio nhar ma' Daniel. Daniel, illum għandna lil Mary u l-Gordon magħna. Żewġ karatri tal-ġenna nallum. Kif qed tħossukom?

Fierce competition. Issa naraw hu. Aħna tajnikom ħaġa żgħira. Li jagħtilna tnejn tajbin ġa biżżejjed. Ġa tajjeb. Kuraġġ kbir. Aħjar minn xejn. Mela aħna tajnikom xi ħaġa żgħira grazzi lil Mark Morales u għandkom voucher ta' 50 euro

Mela jiena jisibni Gordon u x-xogħol tiegħi huwa hairdressing. Ġejt introdott għal dal-programm u dal-programm ħariġli l-muża jew inkella l-imħabba li għandi lejn l-ikel. U qed inħossni sejjer tajjeb ħafna. Dan huwa t-tielet darba li qiegħed f'dal-programm. Qiegħed f'pożizzjoni li jew ġewwa jew barra. Imma l-kuraġġ tiegħi illum huwa li navvanza iktar. L-ewwel nies għax nieħu pjaċir niġi f'dal-programm. It-tielet għax inħobb insajjar. Jiġifieri suppost. Għandi għandi mmur tajjeb, biss eċitat ħafna llum u nixtieq li l-ingredjenti llum ikunu favorija. Looking forward dejjem għall-programm, però hija challenge. Sa naraw il-mystery box. Dejjem edem sakemm wieħed jara l-ingredjenti, sakemm mbagħad tiffoka ftit, però tidra.
Mela iftħu l-baskets please. Illum għandna ħaddejn tal-majjal. Grazzi lil Ollie's. Velvet piopini. li jew bl-Ingliż Chinese tea tree mushrooms, mushrooms qawwijin ħafna, burrata, beef jerky, beef jerky huwa tip ta' laħam imnixxef, alright, u tuffieħ. X'taħsbu?
Ma nsajruhomx id-dar dawn. Mu rajt it-tfal jiklu dawn.
Sanara.
Nivvintaw xi ħaġa. Oh. Intom tinsewx li għandkom il-fridge, il-kabord tistgħu żidu. Happy or not?
Soltu trid tagħmel l-ewwel ftit. Taħseb naqra. Cheeks daw.
Il-guanciale.
Guancia, guancia. Guancia.
Guanciale huwa l-bacon imbagħad. Eh. Il-biċċa taw tal-ħanżi. Guancia.
Ready? Dawn irridu naraw. issa. Lesti biex tibdew?
Xommu dak il-mushrooms.
ċammejtom ġa. Minn hawn qed tinxommu.
Donna, x- kemm huma qawwijin.
Mela, lesti biex tibdew?
Lesti. Gordon.

msajrin sous vide, xorta diffiċli issa biex isservuhom u tippreżentawhom. Tifhem? Ġifieri tiħduhiex for granted li għax l-oġġett huwa kważi msajjar lest ħa tkun iktar easy, għax mhijiex, laqqas xejn. Anzi, anzi in a way naqra iktar diffiċli li pork cheeks huma msajrin diġà. Ekku. Tifhem? Għax issa intom trid tirranġaw it-texture u l-flavor li fihom huma. Aħna ovvjament servejnilkom lilhom. Naqxur se jistgħu jiġuhom xotti. Eżatt, għax huma jkollok huma jieħdu ħafna ħin biex isiru kieku, tifhem? Mm. Eżatt, vera.
Dak huma tip ta' mushrooms, qawwijin ħafna. Għax huma dried u fermented, allura r-riħa tagħhom tkun iktar qawwija.
Piopini. Piopini.
Xejdulhom? Piopini.

Jiena kieku mill-basket kollu kieku jiena l-beef jerky inkwitani. Għax għandu texture tiegħu jibes u mielaħ. Tifhem allura mhux easy biex teħem diljaħ. Mhm. Għal minn ma jafx ukoll beef jerky huwa tip ta' laħam ikun eh, jagħmlulu tipo ta' spices u rubs, u mbagħad jiksuh bil-melħ u mbagħad jiddrajjawh. Jiġi isu smoked, jew?
Le. Mel. Dried jiġi. Dried. Imma it-toma tiegħu isa hekk. It-toma tiegħu tkun smoked minħabba il-rab li jagħmlu la qabel. Għax il-fatt kien ħafna flavors, hemm anka spicy, hemm smoked, hemm sweet. Din ma xu kollhom it-trimmings tal-laħam eżempju. Mbagħad ovvjament it-tom il-flavor li rridu huma. Dan originally tajni għamlu. Eżatt, il-proċess tagħhom imma idum ħafna biex isir l-oġġett, tifhem? Huwa għandu shelf life inkredibbli jista' jagħmel xhur tajjeb ġol-friġġ.
Nagħmel esperiment bħalissa. Beef jerky huwa xi ħaġa fissati lafaħ fuq għal Amerikani, tifhem? Hija snack. Ta' good snack. Mej jien toġobna ħafna. Imma qatt ma smajt li tidħol fl-ikel jien. Hemm ħafna affarijiet li ma smajniex jidħlu fl-ikel imma. Ma huwa ikel huwa ikel.
Għandek xi idea Gordon s'issa? No?
L-idea tiegħi propja jew jien kelli f'moħħi nagħmel naqra ross. U nħallat l-ingredjenti ġo fih imma naħseb il-laħam nagħmlu apparti. Jew nagħmel parti ġo fih ukoll u parti on the side. Ma dal-laħam għadni ma ftaħtux u għadni ma nafx kif jinħadem qabel ma Nara kif jien kif inhu it-texture tiegħu. Għalhekk ġifieri tieħdux for granted taħ li tkun tafu l-flavor tiegħu ta'. Biss isir malaj jidher, mhux xi ħaġa li ddum biex issir. Allura għalissa mhux sammissu ħanara l-affarijiet li jdumu naqra biex isiru. Għall-ewwel.
Jien impressjonani ħafna nies fuq dal-programm għax ħafna minn nies ma kunux jafu se jagħmlu. U ma fl-aħħar ftit minuti. Jippreparaw il-qaxru hekk u jaħsbu naħseb. U ma fl-aħħar jtuna plat tajjeb, jiġifieri. Jew ħażin.
Jew ħażin.
Kellna ħafna ta' tiħżina wkoll, imma kien hemm ma kienx jaf se jagħmel u mbagħad ivvinta xi fl-aħħar minuta u ġiet tajba. Issa naraw.
Għaddew 10 minuti. Il-likes kemm għad jiġri.
Għad titlef ħafna ħina fuq dak il-tuffiħu.
Ma dak se jagħmel ħafna tajjeb.
ċed iddu hemmhekk? Għandi l-mushrooms. Qed joħroġ il-tinxarrab u nsaħħa biex nuża stok. U tfajt il-ġerki ukoll. U doqtu issa wara li rtaf ftit. Eh, il-konsistenza tiegħu tiġi vera sweet, u mbagħad int issajjar. So qed nipprova nagħmel l-istokk għas-sos li sa nagħmel mal.
U għandek moħħok sa tagħmel? Iva, sa nagħmel l-aġin. Aġin? Mhm.
Sa l-ewwel plattaġin. L-ewwel plattaġin mela ħajkun dak il-programm. Għandek idea sa tagħmel sissa? Jew eh, għadek mitlu? Jiena moħni fir-ross issa. Moħħok fir-ross, mela waħda ġin u waħda ross. Daqsik.
Ħana raw x'inhu ġej.
U deċidejt jekk tagħmlu on the side ir-ross jew. Jew sideways.
Side. Eh.
Side naqra flavor ta' Mhux sideways ħad għamlu.
Sideways.

Eħefx, ma rridhomx jibqgħu ebsin u ma nafx kemm ittihom ħin dawn. U baqgħu naqra ebsin. Irridu l-ħin donnhom.
Ma nafx ngħidlek.
Ħatmur tara x'qed iħawdi. Mhm. Speċjalment Gordon ħana xini iħawwad.
Aħna tlieta, oh, tlieta. Tlieta. Naraw naqra.
Spjegana daqsxejn x'għandek għaddej hawnhekk, Gort. Hawn ranni ġej.
Żżommna għal ħansib naqra l-vino rosso. Dak għandi r-ross, naqra ġus li ħalla il-mushrooms. U hawnhekk għandi l-mushrooms qed nipprova rrattabhom kemm nifta. U daw sanħam. Tfajt naqra mushroom ġo rossa u diġà? Naqra ma.
Għattoma.
Għanistandu għoda? Mela le, mela le, nġiblek marfa. Jo kuċċarina x'li preferi. Tajjeb, tajjeb. vera tajjeb, eh? xi tfajta tuffiħ? Dak għandi butter oil, sugar and peanut butter. Mm. Biex jamalgama mal-mushrooms. Il-peanut butter kienet smart move, eh?
The smart one. Inti maħbuba tagħna, kif inti? Mhux ħażin ta', mhux ħażin. Issa naraw. Għaw x'għamilt ilna?
Hemmhekk għandi ftit stock tal-mushrooms u l-jerky. Issa l-mushrooms għandhom. Iva, fajt għamilt esperiment bihom biex nara t-toma. Eh. U ħarġet ftit mal-gamat.
Iva, trid idduqa?
Għanduqa, da.
Għanduqa.

Passot nirringrazzjaw l-sponsors kollha l-Magro Brothers, il-Waitrose u l-Quintano tal-prodotti kollha li tipprovduna u l-Barbuto. Barbuto.
Tal-ħaxix

Baqalkom għaxar minuti.
Mary ħat laħħa f'għaxar minuti. Ija, lesta, għazilet. Naqra ħajja.
Dal-pla.

Għax daw it-tnejn vera narom tal-ġen, vera tnejn intom uħobku ħafna jena. U ma nixtieqx li ħadd minnkom ma jitlef.
U għedin on the edge. Illum ħad tkun vera jibsa li. Illum ħan waċ imdejja minn hawn jena, għax ma rrit ħadd minnhom jitlef. Le, mhux bilfors anke jekk jitlef wieħed minnhom mhux bilfors ma jgħadux għat-tieni round, eh? Naf, ma ma nixtieq nixtieq jirpu tnej. Aha, ma skont kif imur kulħadd. Għax huma qed jikkompetu kontra 14 il-parċipant ieħor, ġifieri. Le għandhom ċans. Ara Gordon kemm hu ħelu wara.

Baqalkom sitt minuti.
Ara Mary jitberra. Tinsewx li jitnaqqsulkom il-punti jekk il-platti ma jkunux hawn f'sitt minuti. Bħalma ġrali d-darba l-oħra. Ah, intek ġralek.
Le, u s-sos. Tinni sas-sos. Is-sos. Sanaraw. Ma kif dejjem tagħmlu li hekk? Tixtini weġa ġo sidri kull darba.

Gordon qed jieħu l-kalma tiegħu ara jipplejt jew bil-mod.
Kuntent b'jekk tara Gordon. Eh, mela.

Suppost għandkom dawk ix-xejn.
Hemm ta' suppost ta'. Naħseb li iċċeka fil-keċ fuq ta' Meri. Ta' Meri naħseb.
Ta' Meri naħseb
ukoll. Fija qegħdin Ma nafx qalbi ta'. Għas nafx qed nagħmel bħalissa.

Minuta u nofs. Minuta u nofs il-plat jirdu jkunu qoddimna. Tinsewx il-mixja.

30 sekonda.
M'għandux nippanikjaw kaħna biex nibżaw għalik. Ngord relax għas passar. Mux minn billi relax, imma l-est, aħħar tiġi bil-platti. Nifsar 15 seconds. U Gordon ġej bil-platti. Gordon taqax.
U Gordon ġej jġogja. Merci beaucoup. Nice, proset. U ġej bit-tiret plat u l-ħin jispiċċawn. Ma ġibtomx.
Sfortunatament. Għandek jek ġiġ għandek ħames minuti oħra, ma jitnaqsu l ħames punti. So, ċisa jika tista. Tista. Tista.

Meta wasal il-ħin li naraw x'ħajamil ix-xef Robert Kassar bl-ingredjenti li nsabu fil-kaxxa. Mela, illum ħanamel eh, pork cheeks. U kan qatta l-basal.

Mela hawnhekk għandi daqsxejn ilma ħalli nitfgħu ġo l-mushrooms. Hawnhekk għandi daqsxejn inbid ħa nitfgħu wkoll. Hawnhekk għandna daqsxejn beef bouillon. Mela issa sakemm ħaj siru daqsxejn il-beef jerky u l-mushrooms u l-patata għaddejja hawnhekk.

Hawnhekk ħa naqta' daqsxejn butir ħa nitfgħu ġol-patata. U wkoll ħa nitfa' daqsxejn butir mal-porċi. Nbattalla l-ilma. U kemm ġast ħan iflejkja ftit magħha.

U dan huwa il-pork cheeks.
Fl-istudio nilqgħu magħna lil Elsa Messi minn whatscookingmalta.com. Thanks for joining us here today, Elsa. Thanks for having me.
Very appreciate it. You review a lot of restaurants and you're in your element here today. I am. I am.

Tipiki li jisu. Le, għax li għandu il-presentation min sempliċi ħafna, I mean just plattaġin bit-tursin fuq, just li xtaqt li li forsi ħallit laġina iktar fis-sos, ħalli laġin jassorbi t-toma, għax u jgħat. So mux jiġi ċappa fin-nofs. Eżat, u jgħat ħafna għaġin bajdani, bat il-sos fin-nofs. What I'm saying is, what I would have preferred if I saw the pasta actually

Mela aħna issa tajna l-punti tagħna u għandna żewġ parteċipanti fl-istudio u Daniel pas-soltu ħajajdilhom kif marru. Always I have to do this, you know? Yes, you're the... Mela,
nija nibdew. Mary Baldacchino. Toma

Mary għandek 56 punt, minus minn ħames punti għax ma lestejtx fil-ħin. Mela għandek 51 punt. Gordon inti għandek punti totali huma 67 punt. Fir-rebbieħ tal-lum huwa

Speċjalment Mary, I mean, taf, l-aħħar li kontaw kellek platt inkredibbli ħafna, per l-lum il-platt li kellna kien tajjeb imma qed lekt a few things. Eżempju, li kieku aħna morna ġo restaurant u ordnajna eh, aġin bil-pork cheek ragu, konna ħana dak l-aġin kien inkredibbli. Imma problemi li l-elementi ntilfu kollha. Kull ma kena l-istajna ntomu kien Il-polpa u l-pork cheeks. Il-tuffieħ, il-mushroom, il-beef jerky. Kollox intilef. Qed tifhem eh, kien hemm bżonn inqas ta' dam u iktar mill-ingredienti l-oħra. Eżempju, forsi l-beef jerky kont jinnaf fis-sajru naqaf it-taġin, jinnafi u s-saħnu mm. fil-forn, t-fana fuq Bezzali. Qed tifhem?
Naħseb l-iżball li kellek u li inti mm. ma kontx taf li l-ġin ħajdum daqshekk biex jali u mbagħad inqbad bil-ħin. Iva, qed tifhem? Għax anke kieku s-sos, kieku l-ġin tfajtu fis-sos u s-sos ġibet l-ġin, għaw mhm. l-ġin ġibet is-sos, tifhem? Kien ikun iktar tajja, xu li kellu kellek ġin u mbagħad

Dak iġi ħarel laqgħod to work with. Le, jiena, in my opinion, it was very good. Just is-sos, ħajja miex għaddis. Mushrooms, is-soltu, l-aħjar kieku morċa bil-krema, naħseb kont toħroġ mm-hmm. aħjar. Mm-hmm. Tifhem għax il-krema hija aktar delikata, mm-hmm. il-polpa overpowering ħafna, ra toqtollok ħafna flavor. Issa bħala plattija kort, vera rbaħt, Però tuħux għalik li ħana jidulek, ta' ġifiri tisperaw li da. Għax aħna huwa xogħolna fuq dan program li li ngħidu l-pura verità u min jieħu għalih u minn da. E, Xtaqna rajn iktar mill-platt tiegħek, għalfej. Għax ir-ross kien tajb ħafna. Però e, eżempju li kellek żejjed kien Kellek it-tadam, ma kien hemm bżonnu. Dak it-tadam fuq il-platt u l-burrata, it was sar xejn. Tifhem għax isu kien, isu kelli starter żgħir mal-platt, imbagħad kelli platt tal-ġenn. Salad hu.
Ejja naf, imma dik hija naqra. Dan huwa.
Jien nara t-tadam ma tmur mal-burrata. Ejja, naf. Imma mal-problema tal-plot jisu. Il-problema hi li qed tiġi ħafna fuq dal-programm li ħafna nies qed jagħmlu ħafna affarijiet li m'għandhomx jaqsmu fil-basket fuq il-platt u jitilfu bihom. Ah. Qed tifhem għax it-tadam ma kienx hemm bżonnu. Jiena xtaqt li l-burrata ħalliha li għax bitni t-teknika li tfajtu fil-misħun għax vera ġiet tangi u iktar Stretch you. Eżatt. Tifhem? Imma xtaqt li l-burrata tfajta fir-ross. Qed tifhem kieku kien jiġik ir-ross mhux tajjeb kien jiġi tal-bliħ. Għax ir-ross l-aqwa ħaġa tar-ross huwa l-ġobon. Taf kif? U li kellek naqra ħafna naħseb kien over sweet Aha. il-platt. Kellek ir-raisins fir-ross, kellek it-tuffieħ da. Però overall xorta kien tajjeb ħafna għax I mean What I wanted to do really is since I taught Maybe the cheeks are a bit bitter because it's pork, I wanted that sweetness to amalgamate with it. Le, it went well, just ma kontx nitfa' r-ross ġol pork cheeks, aw, ma kontx nitfa' raisins ġol pork cheeks u ġol ross. Ah. Għax kemm fit nejlum, aw, jisek wara ħafna t-dej. Mm. Natural fact, I wasn't supposed to put into the gravy, but I was afraid that the gravy would come

Nixtieq infakkarkom li Gino u Adrian għadhom ma sajrux għat-tieni darba u għalhekk ma jidhrux fil-klassifika għalissa. Wara l-kompetizzjoni ħelwa li kellna llum ħa naraw kif Gordon u Mary jikkumparaw mal-parteċipanti l-oħra. Fl-ewwel post Yulin b' 213 il-punt. Fit-tieni post Loris b' 205 punti. Fit-tielet post Gordon b' 198 punt.

Fl-erbatax-il post, Clarke, b'91 punt. Għal iktar informazzjoni fuq il-programm, żuru s-sit tagħna gourmettoday.recipes jew sibuna fuq il-Facebook page tagħna, Gourmet Challenge. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla!